Kedi pedis pun utai nya enti dia rindu ngadu iya. Gaga meh. Gaga meh baka kitai tu. Kitai mega iya MC nya tadi accident maya on the way. Kritikan. Ya betul. Cacian. Nya gerinti. Yes. Sumpahan. Ok. Okay yang tu sida iya recognize aku empu leadership. Nuan tadi udah becerita pasal nuan nyadi medik diatu nuan nyadi trainer uhh agi bisi enda uhh utai bukai ke patut dikonsi nuan ngagai nembiak rebak baru iya ke deka ngambi uhh pelajar ke dalam bidang medical tu. Okay so uhh dalam bidang medical tu tuan okay iya ukai semina kitai uhh apa nya. Stagnan ngagai siti bidang aja maksud nya nulak kereja hospital nuan lalu ba hospital aja selama idup nuan ok contoh nya nuan enda bala kereja ba platform ka ba rig ka atau pun ba yard ka sebagai medik ukai selama nya nuan ulih stagnan ba dia aja tapi nuan perlu keluar ari kepompong ok so nuan perlu bisi vision and mission lah dalam pengidup nuan pelajar apa tadi nuan ka katik soalan tadi nuan ka pelajar oh. apai ka diambil uh, nama pesan bukai lah oh pesan bukai, pesan bukai. selain oh, okey okey okey hmm. so pesan bukai selain daripada kita bisi kerjaya kita empu hmm. kita ngumanya kerjaya tetap lah yeah. ataupun kerja hakiki hmm. sebagai medik yeah. tapi nya orang madah nanti orang businessman tu madah nanti nuan kat kaya nuan kat boleh duit nuan boleh nak boleh berharap ngagai sitik gaji nuan semata-mata yes, kan betul, betul, betul. bisik ke bisik

Secara halal lah maksud aku. Ukai dik nyabung, nguncang kulu ukai ya, ukai dik main nya ah wukong ukai. Nya penemu lain nya. Ah ajar bukai ke nya. Ah nya ajar bukai. Maksud nya kitu nuan pu pure skill, talent enggau knowledge nuan ne perlu bisi lah. Ah so ari nya tadi nuan explore nuan empu ah kelebihan diri. Ah nuan study pasal diri nuan empu. Nuan anggap nuan diri nuan tu adalah open book. Nuan meda apa weakness nuan, apa strength nuan ba dia, Ya. nuan fokus kepada utai yang nuan empu kekuatan ulih mendataika duit ngagai nuan. Mm-mm. Ha, ba pia mega peda ga nuan empu pengurang nya tadi, improve ba pengurang nuan. Mm. Nuan nemu apa priority ka gaga dalam idup. Yes, betul. Ah, that's why you have to set your ah vision, mission first. Apa prioriti nuan dalam idup? Yes. Betul, juluk ati nya. Enda salah kitai berangan. Orang bada angan-angan mak jenin, kitai berangan dulu. Angan-angan free. So, kitai start berangan-angan dulu. Jadi, berangan-angan nya jadikan iya action. Haa, tulih dulu aku ka jadi beketu, aku ka jadi beketu. Nuan nya madah, you have to plan. Haa, you have to plan but remember lah, rancangan Tuhan adalah yang. terbaik yes, sampai betul. utai kita gaga kita ini nak nyadi laban Tuhan ke protect kita hari utai tu nak manah hmm. nyadi ba dalamnya uh, nak bermana pintu tu tertutup ngau kita pintu lain nak terbuka yes, always betul. remember hmm. pintu tu tertutup tu terbuka hmm. uh, dia kemana tadi rancangan Tuhan adalah yang terbaik jadi uh, fokus ngagai skill nuan yang bisi yang boleh improve nuan masa depan nuan hmm. uh, kita madah tadi mau Minat ya penting minat nganti nuan enda minat ngadu utai enda nyadi ya ya mesti nuan mesti ngadu utai yang utai ti teka rindu baka di pedis pun utai nya enti di rindu ngadu ya gaga meh baka kitai tu kitai ngaga podcast tu kan laban kitai minat tau sama minat tau rindu denga podcast last last kitai empu ngaga so nya satu satu improvement agi kitai kan baka suba maoh aku. Tu pengawa aku yang seterusnya aku jadi pengacara majlis ataupun kita ngumbai nya MC lah okay MC bejaku jadi keluarga aku tu memang memang dari segi jenis orang yang kati meda landik bejaku enti kita ngelala DJ shima tawil aku ngumbai iya aunty su lah iya gawa ba kit FM lah iya selalu belagu enggau sida ricky el tess apa kati Kesat batang bungai. Yeah. Yes. Uh, lepas nya apa lagi? Uh, lagu country nya katanya kunci kun, kunci serikat. Ah, kunci serikat. Ah, kunci yeah, yeah. serikat. Aku nyo nyo nak ingat ke? Ah, kunci serikat. Jadi okay, okay, okay. Uh, ah, hari tu uh, tu ngaji anti su lah, yeah, yeah. anti su bisi ninga yeah. ataupun uh, Shima Tawil penyanyi mm-hmm. kita nya nya adalah anti aku lah. Oh, first okay, cousin okay, abak aku. Oh, first cousin. Ya, yeah, okay, jadi okay. Ku rindu ninga iya bejaku ba ba KSM sebagai DJ dah. Sigi lama ke enda bejaku dia. Dah sigi lama iya dah ku ninga iya best meh ku ninga enti su bejaku ni aku pun ka jadi baka enti lah. Rindu meh ninga bejaku meh cha landik, linggok iya. Hai hai hai selamat pagi nama berita kita wai bisi nyamai wai. Kira nyadi idola la tu. Aa nyadi idola aku. Jadi aa anti ku nya kira iya macham pemangkin aku empu semangat diatu la. Iya landik bejaku, udah nya belandik belagu, udah nya iya bajik agi. Sudi ka apa agi, perfect kan. Aa aku pun ka jadi baka anti la. So anti thank you aa menjadika nuan idola aku. Aa okey dalam aa pengacara pengacaraan majlis la. Aa okey so aku sentiasa rindu jadi pengacara majlis. Jadi diatu Nuan kelimpah ari nyadi medik, nyadi trainer, nuan diatu pen nyau nyadi MC ka nah. Ya jadi MC tuan. Ya okey cerita pasal MC lah au kita ngelengka ke cerita pasal medik tadi. Medical tadi ya sangat educational nya tu ya entertainment mimit lah. Pasal medical pasal trainer kita ngelengka dulu.

Pandai meh YB nya bejaku pandai meh tuan rumah nya bejaku kan bagi kitai orang yang pandai berkomunikasi pandai bejaku tu adalah orang yang hebat so I want to be that person aku ka peda hebat pandai bejaku baka nya tapi nya meh tadi ukai kitai semina ka nyadi baka nya but you have to work for it aa nuan perlu ke bisi action so apai aku suba maya peringkat sekulah lah aku selalu enggau perbahasan pidato syarahan nya platform pertama aku to build my confident nya ari bangku sekolah sekolah rendah enggau tu nya bejinak-jinak aku bina orang bejaku ti memang aku suba ukai aku ukai juara ukai selalu apai aku just

Famili kitai tu ataupun kitai empu kitai empu circle nya bukai jenis orang yang educated yang sampai sampai level syarahan ti dato ni lah sida yang nemu. Enti jaku lalau tu rumah enti kitai ngagai orang kawin bisi jaku lalau nemu lah kitai ka ngajah nya. Tetapi benda tu technical deh syarahan pidato semua nya. Haa jadi maya nya aku selalu nemu enchit bila aku pegi ke sekula aa menengah kita dah dewasa dah selalu kita madah development eh aa so aku maya aku ba Johor suba aku sekula ba SMK Datuk Penggawa Timur masai Johor Bahru hai orang SMK Datuk Penggawa Timur kalo masih ingat lah alright okay so pada zaman nya aa aku dah mula aktif dah Apa-apa aja masa apa nya penganjuran kempen Bahasa Melayu ok syarahan pidato memang aku enggau jadi zaman nya kita pun dah dewasa mimit dah nemu muka buku dah nemu research ke diri kati ka nya deh ka bejaku and then rencangan yang ngasuh ku bil ku empu skill suba ba Johor iya bisi rancangan ari TV Singapore TV Singapore tu iya selalu bisi ari enam pukul lapan Alright uh, iya bisi rancangan perbahasan hmm. pidato okay, okay. Uh, bab channel Singapore nya. Aku meda hari nya jadi aku belajar hari nya. Uh, ulih ke meda TV dari Singapore nah? Ulih kena area cabang nya pun ulih ya. Oh, ulih Laban dampih deh ah, sama aja Singapore. Uh, hmm. uh, media Corp uh, kita, kita, kita ingatlah Media Corp nanti orang baju Johor nemu yeah. uh, uh, rancangan TV Suria ataupun TV 5 hmm. Channel 5. Okey, uh, mainnya Ulih meda siaran ti Singapore. Ari Singapore nya aku meda kati nyembiak berpidah tu berbahasa jadi bahasa Melayu and bahasa Inggeris lah. Dari nya aku belajar oh beketu bejaku, baka nya melontarkan soalan ngagai pihak lawan, bebangkang baka nya. So nya aku belajar ari nya then start nya Aku meda cikgu penitia Bahasa Melayu masa Hari Sukan iya mengecara selamat datang kepada para ibu bapa dan guru-guru, murid-murid sekalian. Jadi iya bejaku munyi nya. So rindu ninga iya beralun alun alun alun menu nya. So minat ku betukar ka jadi pengecara majlis. Aku ka hebat baka cikgu penitia Bahasa Melayu nya. Rindu mah aku ninga iya bejaku.

Entonasi. Ah intonasi. Entonasi, Iya ah. bisi personaliti ba voice iya nya. Jadi aku belajar ari nya, ari cikgu lah. That's Ya, why yes. penting kita belajar Ya. ngan ari cikgu. So sampai ke siti tahap ah okey. Tu adalah bermula nya kehidupan aku, aku dah start jadi MC. Ah. Aku gawa ba The Banquet tadi. Oh, di banquet. Di Banquet nya pertama orang expose meda aku Mm. jadi MC apabila biasalah ujung taun lah. Ah Orang yang kejaga government tu ke ngambihka duit untuk ujung tahun ngaga function function uhh kan okay alright no offence ah uhh alright so so jadi sida selalu ke ngaga event function bedia tiba tiba aja iya te ngaga iya MC nya tadi accident maya on the way ka ke event sida nya tadi dinner sida nya tadi jadi semua begau sapa ke jadi MC tu tu semua enggai semua enggai. Aaa nya bla tini nemu bejaku asoh iya dadi aku empu restoran manager aaa puan aaa Sasal Biliah alright ka aku nyuma ngumbai iya ka sal aaa endang ka sal ba ba beruk tepung ka sal ga ah iya enda tu ulih jauh ari ka sal enda tu jauh ari ka sal so aku nyumbai ka sal aaa ka sal kami empu restoran manager aaa pisi pisi aaa dek dek kita lah jadi MC ah. Sesenang aja tu, tu atur chara nya, kila sida yang datang kita ikut atur chara tu, pandai lah kita kelaka, yang macam kita selalu kelaka dengan sida guest customer nya, macam nya. Uh, nya, nya lah pertama kali aku jadi MC, megai mic pertama kali bedepan orang mayuh, 30 table mayuh au, 300 iku nya. Yeah. Aku mai dah nyamai, aku ka forecast tu tadi, aku dah nervous. Taja tu aja bejaku. Yeah. Nya is first time bejaku semua nya, jadi uh, now or never pelatini, aku madah. Haa suba deka nyadi pengacara mari baka cikgu nuan kan haa ti this is the time nuan ka nyadi baka nya so aku ngambi aku cabar diri ku empu and then of course lah aku ka peda bagus dapat manager aku lah orang lain nadai then nuan tepilih mesti lah nuan rasa best satu penghargaan haa laban sida iya aa recognise aku empu bakat nya tadi so jadi aku jadi MC nya tadi start ari nya alu mua aku aja. Jadi MC. Sida madah enti kita ada MC kami bisi MC kenu sida iya. Di tempat nya, di banquet. Di banquet nya tadi. Ah, okay, aku okay. suka semina menyambut tetamu meh nya aku jadi. Nya kepada tadi udah nya aku jadi cashier, dari marketing, hmm. dah berjaku nang semua dah. Hmm. Ah, mas aku okay. belajar dari dari restoran nya kepada tadi. Aku bermula jadi MC is start dari aku kerja pada banquet. Uh. Ah. Nya ngajar. Ukai MC yang betul liah lah. Just, oh.

Okey so maya nya iya Puan Sophia Jendangi bisi ngaga kelas kursus pengacaraan madlis. Oh dini dini iya ngaga nya? Iya ngaga ba Panview Hotel Kuching ditu. Okey okey. So iya madah ulih bayar dua kali ke iya. Okey okey. Kita kita kumpul dua puluh iku aku ngaga siti sesi ba Panview Hotel ulih aku fokus ngajar kita siku siku ke iya enda perlu mayuh student aku. Janji kita amai amai ka jadi MC. Kita ke jadi MC minat iya. Betul betul minat. So aku pikir. Aku ulih jadi MC orang nemu pela tini ulih jadi MC nemu bejaku iya lucu apa semua ulih but ya but mesti bisi but iya nuan mesti ka bisi black and white mengesahka nuan tu uhh bisi khusus MC bisi cert jadi perlu certified correct that's the correct words lah nuan perlu certified uhh nuan orang akan recognize nuan memang iya bisi pengalaman skill Iya certified ke dai ataupun dini dini iya graduate ari ni ari ni iya pansut. Maksud nya kitai tu macam kitai orang nganyung pemakai enggai kitai mau. Kitai enda nemu pemakai nya ari ni, kilang ni. Sijil ni. Sijil ni. Bisi sijil halal ke dai. Ha jadi bila kita da da certified tu tadi orang nemu kitai tu produk yang sah kira. Ha produk yang sah yang apa nya tadi selamat dipakai, dimakan. Ha begitu. So ari nya meh tadi aku lalu start apa nya tingkatkan career aku dalam pengajaraan majlis so the best moment in my life is orang teh ngajar aku nya adalah idola aku empu Puan Sofia Jenang so one of the big names lah dalam kita pengajaraan majlis ba Kuching in Sarawak khas nya so yang best nya agi tu nyu aku aja bejaku tu aku sangat excited ka explain okay So aku sangat excited beceritak pasal tu laban selalu nya ba menua kuching tu especially ba sarawak tu kitai mayuh MC Okay mayuh MC ya betul tu mayuh MC ba radio aja dah mayuh MC mayuh MC ya ibarat kati orang udah ngumbai neh tumbuh seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan mayuh MC yang berkualiti hebat hebat di luar sana nama pesan orang ngagai bala MC ke bisi di luar deh nah. Ok tu ngagai bala MC tebak luar din aku nemu ande tu tuan kita MC tu bagi aku nya adalah profesi ataupun profesi yang profesional kita ngumbai iya kerja ti profesional iya ukai semina nuan bejaku huha huha ba event kawin ok ba sukan ka tapi kitai anggap tu sesuatu kerjaya yang sangat menarik dan profesional bagi aku ba laban kitai tu bisi Event ukai semina event orang kawin, event sukan, kitai bisi event-event yang melibatkan menteri, um protokol ya, event-event um apa nya orang ngumbai educational pun event ya. Um jadi nuan ukai semina bejaku aja, nuan perlu nemu protokol event tu. Um penting nuan nemu protokol sapa VIP datai, um nuan pu salutation nama sapa dulu, YB ka sapa dulu, menteri ni dulu. Enda ulih sengapa rembang suka ati enda bejaku. Ya, betul. Especially event yang melibatkan kitai empu apa nya tadi menteri-menteri. Event-event yang bisi protokol lah. Ya, betul. Ukai semina enti kitai kawin ba ba balai raya nuan perlu pun nuan perlu nyebut nama tuai rumah, tuai kampung, pengulu ti datai. Orang tu datai macam sampi kitai reverence ka pastor ka kan, paderi ka. Nuan perlu nyebut nama sida nya. Betul. Tau ukai sebarang-sebarang. Ya, perlu sebut enggau betul. Perlu sebut enggau betul nama orang. Orang kadang-kadang tu sangat particular enggau nama. Uhh so MC ba luar din, okay, thank you for being a MC. Okay, it's not easy orang madah nyamai meh jadi MC. No. Jadi MC tu susah. Ya. Okay, so. Susah nya lah yang menjadi cabaran nya. Uhh nuan ada ngambi cabaran nya nuan takan improve. Ti nuan telalu selesa nuan takan improve. So ganggu sikit comfort zone nuan nya pagi ke tempat yang untuk nuan improve. Uhh okay. So sebagai MC ga tuan uhh pekara yang paling aku happy adalah. Bila kita nyadi MC tu especially acara orang kawin. Nuan meda orang mulakan hidup baru, hubungan baru. Nuan menjadi saksi bah that is the best the best thing yang aku bulih meda. Kadang-kadang nuan nuan nyadi MC orang birthday. Anak iya setaun, dua puluh lima taun, kadang-kadang nuan nyadi MC orang makai selamat. Nuan mayuh meda benda-benda yang indah. Yes betul betul tu. Kan iya nyadi ba pengidup kitai. Aku pun kala jadi MC orang mati yo. Eh bisi ga? Isi ukai masuk ke MC orang mati tu aku salah satu yang happy ukai macam macam bisi keunikan enda jarang jarang bisi ne. Yes macam aku di invite tu tu bala keluarga terdekatlah. Okay te nulung lagi bejaku ke kitai lagi. ngarika kami sebilik. Benung kitai sebilik ditimpa penusah tah ke deka ngasuh iya bejaku. Benung nyabak, benung sinu. Jadi kitai ngasai kitai nemu bejaku. Endang awak aku bejaku ke kitai sebilik ngarika kitai sebilik lagi. Masa aku MC tu aku just ngarika kitai sebilik bejaku bagi Uhang te ngempu ngawa pemati. Terima kasih datai ari tu ngagai kaban belayan ti dampi ti jauh. Becherita ga pasal pengidup iya ke niang tu tadi nah. Ya baka tu of course lah pertama kitai mesti ngucap terima kasih. Kitai perlu mai vibe sinu nya tadi. Okay terima kasih ngagai sida iya suba niang beketu beketu beketu enti niang ditu gaga ati sida iya meda kita datai ditu. Jadi Kitai MC tu kena pandai bermain enggau emosi, nusun jaku. Nya aku madah MC tu ukai nyamai. Aku udah enggau semua tuan lah, orang mati aku udah enggau, orang kawin aku bisi, semua event aku udah. Event, event oil and gas tu pun pan. Event oil and gas nya pun sebut nuan lah. Tiga belas tahun, tiga belas tahun aku pun jadi MC. Nadai orang bukai. Nang sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Memang aku ba ditu so far bedau sik bisi pelapis aku lah. Enti, enti kita meda tuan ba dinding aku tu. Tu bedinding aku tu endang semua job job MC aku. Mayuh mayuh amat nya peda aku. Mayuh ari orang kawin ari menteri meh datai eh yang the biggest and the highest yang aku kala jadi MC adalah Petronas PDNTs and partners HSC conference tu maksud nya ba dini tu ba Sheraton Kuching so aku dijemput tu jadi MC selepas Semua nama-nama hebat MC di Kuching tu bisi nganyung resume. Termasuklah aku empu Madam Sophia Jenang, Sarifah Sarifah lah something nama Sarifah yang hebat yang English iya nang English bejaku and enggau MC-MC yang bukai di kalangan MC-MC yang hebat. Okay so I'm so humble ari semua sida yang hebat-hebat yang tadi aku terpilih mau.

So memang maioh fasa fasa bekenya kita kena lalui kita kena reject dulu orang enda nemu kitai enda ngelala kitai but anang putus asa betul okay trust in yourself believe in your talents mun nya kita randau tadi mau nuan ulih pandai nuan ulih bisi skill tapi ka jadi MC Perlu seiring enggau nuan adalah bakat nuan. Yes, bakat mesti bisi. Aa, bakat mesti bisi, nuan mesti bisi jiwa. Hmm. Aa, ba dia. Betul. Enda ulih nuan bisi skill, nuan pandai tapi hmm. bakat nuan enda semai sekali. Ya, betul. Ya, kombinasi tiga tu mesti ka semai baru. Mesti ka segulai sekali. Mesti ka segulai, segulai ka sejalai. sejalai. Ya. ya, segulai sejalai.

Baka kita nyumai nih, kita nyumai. Aku selalu nyumai nyung seratus lebih kali aku dah nyumai kacang ma tu. Semua orang madah nyamai. Belum tentu endang nyumai hari tu asai iya sama sama agi. Enggau ke kemari. Enggau iya kemari sebedau tu. Okay different people different se empu preference. Yes betul. Bagi nuan eh hebat meh pelatin ni. Bagi iya eh biasa biasa aja iya bah. Aku dah biasa nang enggau orang lagi hebat daripada nya. Ah baka nya. So nuan perlu adapt enggau semua komen-komen tu tadi, just be yourself. Ya, betul. Iya baka nya, baka nya lah iya. Takkan aku ka nunda iya. Ya, betul. Ka baka chuntoh, aku ada last MC adalah Shukri Rahia ya. Ha, besuk orang madah ngaku, eh suara kita keda Shukri Rahia bah. Sida Petronas nya madah. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Platini Kawi Philip. Saya akan mengechara Malaysia hari ini. Uhh contoh baka nya deh. Iya iya. Keda keda Sukri Raya suara kita. Oh. So orang madah baka nya nya batu loncatan ngagai aku. Yes betul. Ahh because sida iya compare aku enggau orang iya aku minat aku uhh uhh yang di odola. Ahh tapi kadang kadang sik madah ih buruk nah MC nya. Nya macham nya macham nervous nervous kelaka nya macham keko keko sikit kadang kadang nya kelaka nya bacha uhh script nya ada pause pause sikit. Yes kadang kadang aku baka nya. Because kadang kadang uhh Sentan nuan pu crowd tu lain ya. Yeah. Bisi crowd yang happening. Mm. Bisi crowd yang baka orang mati. Keni pun dia ngaga lawak pun bekenya aja monotonous aja mua sida ya. Nadai si uh, emosi ya mau. Yeah. Ya. Uh, mm. jadi MC tu ia perlu ka blend ngau uh, audience ya, sebenarnya. Yeah, betul, betul, uh, betul. jadi cabaran kita sebagai MC tu Nuan perlu blend nuan enggau enggau audiens. Aaa kita enda pulih puas kena puas kena ati semua sida iya lah. Jadi apa apa kritikan iya sama ada iya positif ka ataupun iya nuan anggap iya negatif ambi iya dengan hati yang terbuka just be yourself improve yourself. Aaa so daripada aku mau daripada aku iyat ngenang kan ba iyat pun orang reject aku enggai kami pelatini kami ka orang bukai laban pelatini tu aaa iya selalu ngaga lawa lawa bodoh enda sesuai untuk rancangan aba ketu ku sida iya. Ok sebab Aa beketuk lah Aa. Mung ulah aku rasa iya paham ngai de lebuh worker kan suka benda ketup worker enda suka benda yang protokol protokol ngantuk boring Betul. Aa jadi I have to do something yang against my boss pun willing Hmm. iya ka protokol tapi aku ka audience nya happy because iya datai datai MPM petronas Shell, Petros, sida ke meda yat kitai tu happening. Ya, betul. Happy, sambutan, meriah bah, ukai kitai ka ngagai iya jangau orang ngulit. Nyu suram. Nyu suram baka ti suram orang mati. Aa, tu tu adalah cabaran nya. Aa, si suka nya pisi, inya mau tu protokol nya sama luchu-luchu. So, kami cari MC lain lah. Aa, iya semaya nya aku down tapi ari pada nya aku aa improve diri aku. Jadi aku aa. tapis filter aku empu jaku nya iya. Ok boss uka madah begetu ok aku empu audience begetu jadi kurangkan gura gurauan nya iya. just more to protocol mm. ah then aku terima lah baka nya ok aku aru ringa ungai jadi MC agi ok kita mayar aku pun iya iya ah contoh kan aku ulih aja enggai mm. I can say no mm. enggai ke boss kita ulih ngerejek aku kapa aku ka agi aku mm. ah, aku ulih baka nya tapi aku enggai mm. because aku anggap kritikan semua nya Sangat penting untuk aku improve diri aku baru. Yeah, so apa apa yang di komen ngagai kitai terima lah seadanya. Yes, betul, uh, untuk betul. improve diri kitai. Remember, it dangerous when hmm. you think you know everything. Yes, betul, uh, betul, kan? betul. Alright. So, naka ke dia tu lah. Eh, ke pengingat ke paling dikerindu nak jadi MC tadi nuan uh, jadi MC ba conference apa tadi? Uh, Petronas NPD NT, uh, SSC Partners. Okay, okay. Uh, Alright. So rindu bat ku ninga cerita tadi ari nuan nyadi medik, nyadi trainer, nyadi MC tadi. Nyadi uhh minta siti tips ngagai orang ke ka baru nyadi MC tadi. Nama tips ngagai sida eh? Oh Iya ke baru okey. bejinak-jinak tadi naka ngaga nyadi MC rumah panjai aja ka nyadi MC MC kawin. Nya. Meri sida tips. Tips eh. Alright. So tips iya munyi ke aku madah tadi, nuan mesti ka minat. Mm-hmm. Baka ni pun nuan mesti ka minat. Mm. Kemudian yang kedua, dah nuan minat, nuan perlu bisi knowledge. Mm. Penemu. Mm. Ha, maksudnya nuan perlu study lah. Nganti orang uh, sukan beketu cara no MC. Nganti nuan apa nya? Orang kawin. Orang kawin beketu. Mm. Nganti workshop beketu, nganti konfront beketu. Mm. So nuan perlu Beradaptasi and expert dalam semua keadaan nya nuan perlu membawa diri nuan. Penting penting lah ngaga kerja rumah dulu. Yes, ngaga kerja rumah nuan perlu study dulu lah. Baka kita ka beperang ti kita ka beperang enggau sida Jepun, chara Jepun, ti beperang enggau sida sida Korea, chara Korea, sida Rusia kita nitih jenis event lah iya iya maka kita bekerja ba oil and gas tu bisi tupi mirah tupi hijau tupi biru nuan perlu pandai enti tuan mega berandau enggau orang tu ti orang nya tupi biru nuan perlu ka tukar tupi nuan tupi biru enti nuan tupi putih nuan perlu ka tukar eh enti orang nya tupi putih tukar tupi nuan tupi putih so baru nuan ulih semai enggau iya sama enggau event tadi nuan perlu pandai sesuai ka diri enggau event yang penting ilmu lah. Yes, penemu Yang ketiga last sekali nuan mesti bisi bakat. Anang syok ke diri au munyi ke pepatah Melayu ya, seperti keldai belajar menyanyi. Ha, iok iok nya ja bunyi keldai kan. Yeah. Ya enda ulih jadi semalau. Cekik cekik cekik cekik nya semalau kan yeah, yeah, ya. bekicau. Yeah. Hmm. Ha, so anang bekenya enti nuan bisi knowledge, okay, nuan bisi minat tapi bakat nuan enda semai, hmm. alright, Ukai nuan enda ulih nyadi MC, nuan ulih tapi nuan belajar ari baruh sekali lah. Ya, betul. MC MC contoh nya dalam contoh nya orang ke rumah panjai Hmm. datai eh, bala tuai rumah ka nya ka orang kahwin biasa-biasa. Ya. Maksud nya enda perluka nuan beprotokol. Hmm. Nuan just megai mikrofon bejaku asal bisi orang bejaku nemu betanda nemu belagu. Hmm. Nemu ngihup iya meh nya. Contoh lah, Ya, ya, contoh ya, ya. ya. Ah, tapi nuan ka pegi ke dalam ah, yang lebih tinggi, Hmm. yang lebih profesional Tiga pekara tu tadi mesti semai ya. Ah mesti ka semai. Ah semai ya kita ni tadi ah segulai sejalai mansang sertai. Ah baka nya tiga pekara tu tadi mesti bisi untuk MC yang baru. Last but not least okay anang lupa ka ento nuan perlu bisi character nuan empu. Yes nuan bisi pemandai bisi minat ataupun nuan bisi bakat tapi nuan nadai character. pun enda ulih. You have to have a have your own character. Enda mesti character baka aku nang segi ceria gila-gila okay lucu-lucu baka nya okay so enda meh character enda empu lah. Oh MC sanu nya sesuai untuk rancangan yang beketu. MC sanu tu sesuai rancangan yang beketu. Enda semua orang be style tuan eh. Macam macam platini tu contoh nya lebih sesuai kepada event yang happening yeah. because nya ceria mm. uh, macam uh, contohnya uh, Azlan tu nya lebih kepada yang protokol yeah. sebab intonasinya caranya berkelakar is uh, tersusun sikit-sikit sikit-sikit nang siap dah selok belok nang terus saja mm. uh, boleh protokol ya berkenya uh, that's why kemadah tadi I on the last Adelice Medong Supir Jenang, iya ulih dua dua sekali. Iya ulih ah, lah. Macam orang ulih belagu rentak irama Malaysia, jago joget. Lagu rap ulih. Lagu rap ulih, lagu, lagu rock. rock pun ulih, iya ulih. oh. Ah, baka nya ah, okay. tadi. Okey, so nya lah ku empu uh, tips lah ngagai uh, orang teka nyadi MC lah ba luar din. Oh, okey hmm. okey. Nyadi tu tanya ke penudi ari aku. Okey. Okey. Nyadi ngagai kita ke di luar din tadi ke bala peninga podcast pemansang baka sehari tu enti nyema sida iya ka beguna ke training ari nuan sereta beguna ke khidmat nuan nyadi MC. Baka ni sida ka contact nuan ka ngiga nuan. Okay so untuk yang aku meri training normally aku ari training provider lah okay aku freelance tapi aku ka meri training ba luar din aku perlu go through by training provider untuk yang certified

PM Tuan Albert ka PM aku tepi ka ila ka nama oli aku ngelama tu aku nak kala promote diri aku sebagai trainer promote diri aku sebagai MC ba media sosial laban aku selalu jadi MC pun hanya untuk untuk rakan-rakan yang terdekat and company and spesifik ngagai oil and gas empu tapi untuk event-event yang lain nya based on request lah open request nanti orang ka begunaka aku selalu nya aku diguna ke orang bila orang lain enda ulih. Baru orang ngangau aku. Bagi aku, it's okay. Aku deka ngau orang dudi, last choice pun, at least aku bisi peluang. Enti baka orang beguna ke hikmat nuan tadi nyadi MC? Okay, so mudah aja lah weh diatu kitai senang ka bekontak enggau sama diri, betele paun kena orang, behandphone lah. Ya. Via handphone. Maybe lagi Tuan Albert ulih ungka nombor telefon aku nya enggau nama aku ba description nuan ba video ataupun ba YouTube nuan nya lah. Ya, ya. Enti ulih gunaka aku MC Platini ataupun Medic Platini lah senang. Enti enti pedih gila nyebut Platini, PC aja. Ah, PC aja Ya, cukup. okey. So, enti kita beguna aku sebagai trainer ka public trainer ataupun MC pengacara majlis, Ulih giga aku aja lah. Okay open request laban kerja aku endang medik MC tu semina freelance aja lah. Aku jadi MC je semina orang beguna ke aku maya nya lah aku jadi MC. Open request orang madah baka nya mau. Okay jadi tu soalan nya ke penudi okay. Okay last maksud nya kita dah di penghujung acara meh tu deh. Okay. Jadi di meja tu tadi aku bisi meda bemacham utai tu.

Memang aku mega akan bisi kelas uhh kelas uhh specifically ngagai penyakit-penyakit uhh di tempat kerja lah. Uhh kita ngumbai iya occupational health diseases. Ulih meri chuntoh siti uhh chuntoh nya uhh heat stroke chuntoh. Uhh enti heat stroke uhh apai iya empu first aid management kati kita ka merawat mangsa. Mangsa heat stroke tu tadi uhh apa nya iya tededah ngagai suhu yang panas. Kita kerja ba site tegi musuh utama adalah cuaca hari iya ke empat puluh degree celsius ke atas tubuh iya angat enda berpeluh iya ulih luput iya ulih sawan iya ulih bebadi mega enti kita enda ngaga first aid treatment nya enggau jampat that's why sebab aku ngaga kelas nya memang sejam lah sebulan sekali sejam sesi nya tadi aku ngambi orang milih-milih ari sitak department nya lah dikerindu oleh client murphy tu tadi no other yet is like uhh bruk dok yat ke endok iya so iya rindu jadi iya meri aku award tu tadi the best help talk uhh ukai workers aja rindu ninga tetapi bala management enggau client pun rindu ninga ti tepadah kitai nya tadi okay so next award yang uhh aku bulih adalah uhh tu alright tu adalah daripada uhh pegai pegai pegai

yang membahayakan kita empu projek especially p is people e is environment a is asset r is reputation enggai membahayakan nya so apa health program mega ga aku seperti enda meda tadi aku meri health talk udah nya aku enggai meri health talk aja aku ka ngadu program kesihatan yang melibatkan third party chunto aku invite sarawak general hospital blood bank ngaga program derma darah. Ok sambung baru tadi. Minta ampun kitai empu audio recording tu pan nyau habis bateri ga. Sambung baru cerita tu tadi naka award ke diberi tadi lah. Ok so award yang kedua bulih ku tadi ari Sarawak Share Berhad projek E six DBA projek iaitu aku bulih ba ditu iya madah special recognition to Platini Kawi Philip, your dedication towards the successful of HSC program is greatly appreciated kenu sida iya. So apa iya aku ngaga ba ditu tuan iya improvement kepada yang ari Murphy Oil Corporation tadi. Dia aku semina ngaga health talk betemu enggau workers pasal penyakit yang tu aku Outside the box aku ngangauka sida Sarawak General Hospital Blood Bank ngaga program derma darah and then aku ngangau third party baka klinik-klinik especially sida Adilab okay Advanced Pathology Lab untuk datai ngaga cancer marker screening, health screening, ujian darah okay so untuk workers. untuk pekerja kitai lah laban suba maya taun dua ribu dua ribu enam belas tujuh belas tu kanser empu kes meningkat jadi bila orang nama ngesan kanser nya dah tahap tiga tahap empat dah pengujung enda nulung gaga apa apa agi dah munyi munyi ke jaku asik dah nyadi bubur kitai enda ulih mutar masa nya baru jadi ku ngaga awareness. Ngaga health screening ok untuk bala pekerja lah so sangat di support ulih Brudo Yat enggau ga client lah Sarawak Shell Berhad sida iya suka meda program-program baka tu laban sida iya madah Brooke is the first yat iya ngaga program health yang baka tu so sida iya apa nya meri aku award laban aku initiate tu tadi that's why iya madah successful HSC program kenu kiya ok.

Aaa okay yang tu sida iya recognise aku empu leadership as a health practitioner. So bagi aku tu adalah aaa award yang sangat aaa penting dalam career development aku. Sida iya recognise aku empu leadership aaa outstanding leadership. So aku mesti madah enggau nuan tadi kan bila aku aaa jadi medik tu aku anggap diri aku sebagai leader. So. Uhh the highest part in my uhh aku empu uhh career development adalah bila aku bulih award tu. Uhh award ti madah outstanding leadership. So baka juluk ati nuan tecapai deh. Uhh okay nuan anggap nuan sebagai leader and nuan bulih award outstanding leadership so nya adalah hadiah terbesar. dalam idup aku lah iya ukai semina plak bagi aku atau pun medal bagi aku tapi tu lebih kepada tanda benchmark aku pencapaian aku dalam bidang oil and gas ukai ukai orang sembarang meri petronas meri aku tu petronas dalam projek petronas tu duit ukai semua orang bisi nya aku madah every projek mau every projek aku bulih special award atau pun individual award.

Bagi aku, aku ka medik ba luar din ka menginspirasi bala medik ataupun orang teka jadi medik mayuh utai yang kitai ulih capai. Okay, ukai semina nuan sebagai medik stay ataupun standby ba dalam medik room nganti orang sakit. Kitai tu ukai baka sepital hari-hari bisi pesakit, bisi outpatient kan. Okay, enti bisi apa-apa. Belaku ba site first aid apa ke kes ke baru medi bisi pekereja, ngaga ujian dadah enggau alkohol baru bisi pengawa, inspeksyen, mong tu bekenya. Jadi keja nuan nya tadi ulih redundant ataupun stagnant. Jadi nuan perlu mewarnai kehidupan nuan sebagai medik enggau kala-kala yang indah. Maksud aku tadi pegi training, improve diri nuan jadi MC ka, jadi trainer ka. Nuan deka jadi content creator ke baka nuan kan mau kan. Nya ulih as long kitai minat. Ukai kitai ka bepekit enggau orang ukai kitai ka improve diri kitai. Apan nya kitai madah self development ataupun career investment semua tu semua tu pulai ngagai kitai magang. Enti kitai invest ngagai kitai empu penguntung pengerugi semua kitai empu ukai orang empu iya. Ah so ah last but not least ari aku mau eh. Ya ya ya. Okey terima kasih eh laban nuan sudi ah menjemput aku sebagai tetamu ataupun temuai eh. Temuai podcast. Ah temuai podcast nuan tadi bagi aku podcast tu sangat ah manah okey manah laban iya mengetengahkan ah bakat-bakat usahawan enggau orang-orang ti ba luar din yang perlu kitai nemu jalai pengidup iya ataupun kitai ulih ngangau iya Iya empu success story. Ya, yeah, jadi uh, boleh jadi malin ngagai orang bukai. Yes, boleh jadi malin ngagai orang bukai. Jadi peransang orang bukai. Ya, yeah, betul. Uh, okay. So, kadang-kadang dalam hidup kita tu bakal kehidupan ku tadi ya hmm. uh, cabaran ya hmm. cabaran nya mayuh ya, tetapi yeah, cabaran kita itu ndak sebaka betul betul tu cabaran ba penghidup aku nya cabaran ba penghidup nuan yeah, betul. cuma apa yang sebaka ba ditu hmm. is kitai bekeni hmm. Ati kitai teguh kadai ulih nengah sema utai nya tadi, nengah nempuh bala penguji nya tadi untuk kitai chapai misi, visi enggau objektiflah dalam idup kitai mau. So terima kasih mengundang aku dan okay aku harap walaupun sesi tu sejamlah aku rasa mau tu bejaku tu kira sejam lebih tu dah lama okay. Mister Albert iya ulih ngambi part-part yang beguna ngagai kita semua rindu berandau au berandau pasal pemansang pengidup tu career development rindu iya ok tujuh hari tujuh malam kitai berandau pun enda abis meh laban nya meh tadi minat kitai sebaka kitai ka sama maju mansang ngangkat ka pangan diri ok so thank you mau ingat kitai empu motto hari tu yang belajar tua ok segulai sejalai Mansang Sertai. Sertai. Nga. Okey, Alright. kisah paham lah tu. Okey, terima kasih. Ah, Abang. okey. Okey. Jadi kita ke masuk jam. Jadi dalam segmen tu aku deka uh, mantai ke terima kasih ngagai uh, Mr. Platini Kawi laban udah uh, jadi temuai podcast baka ke saritu ianya episod 2. Okey. Jadi ba jari aku tu bisi buku, okey. Beri ke nuan. Buku tu tajuk ia Hadiah Persaraan Buat Umi. Oh. Okey, jadi buku tu dicheritaka atas cherita ke betul lah. Oh, jadi penulis iya nya Dato Wira Louis Eng enggau Zakaria uh, Sungip. Ah, nya nama iya. Uh, Sungip. Ah, uh, Sungip. Okey. Yeah. Jadi aku cerita mimit pasal buku tu. Alright. Jadi Tuan Muda Ador Rahman tu tadi iya nya siku uh, dealer public gold. Oh, iya ke uh, bisi gembuan penyakit, uh, penyakit endang dipai iya remit lalu nitihka padah dutur iya enda ulih ngelui ari umur tiga puluh taun tau umur iya mina nyalah paling jauh pun tiga puluh taun nyadi um dipandakka cherita nyadi ba umur dua puluh lima taun ti enda silap aku iya pun um udah ninggal kitai ti taja pia sepanjai sebedau iya datai ba umur dua puluh lima taun iya Ngadu ke bisnes Public Gold tu mah. Au, Public Gold nyentuk ke diatu indai agi nerima insentif ari iya. Au, asil iya ke bekereja keras ngadu ke bisnes Public Gold tu tadi. Paling nadai pun diatu indai iya nerima antara ke antara lima ribu ke sepuluh ribu ninting bulan. Ok, nyadi nya meh kebuah buku tu diberi tajuk Hadiah Persaraan Buat Umi. Nyadi aku ngarap ke cherita nya tadi ulih nyadika peransang lah cerita tu tadi ya inspirasi ya okay so legasi budak tafis ya semak agi mic oh alright okay sorry so legasi budak tafis bekeja dengan ajal untuk mewariskan pendapatan pasif yang lumayan buat ibu tecinta oh kasih nya gambar iya tuan eh okay so iya enggau public goal tu tadi sepanjai umur iya sampai dua puluh lima taun eh. Iya ngereja ngadu ke apa tu business public goal tu asai asai ku dalam tiga taun pia lah. Oh tiga taun uh, nya lah lama. Oh umur iya dua puluh lima taun tadi ni. Umur dua puluh lima taun ni nyu uh, nya lah, nyu nadai, nadai lah. Kasih hanya muai ni. Uh, tang taja okay. pia hasil dia ke ngaga business ngapa public goal tadi agi meruan sampai dia tu. Indai yang nerima antara lima ribu ke sepuluh ribu pengeting pula. Hmm, okey walaupun dah nadai tapi uh, kita, apa kita madahnya legasi, legasi lagi, uh, ngelindung indai ya tadi. Yes, betul. Okey so thank you ngau buku tu. Ya, ya. ya sangat bermakna lah wan aku siku hmm. je anak laki ya, dalam kami sebilik. Ya. Hmm. Eh, anak tuai lagi. Ya, betul, uh, betul. Okey, enti enti aku ngau tu ila ngau hmm. public goal tu ila hmm. ya bukan hadiah

Ti business card tu boleh nguntik nuan nganti ka jadi dealer ya. Jadi penyimpan emas dulu lah. Jadi penyimpan emas dulu dealer rudi lah. Jadi dealer terus ya. Ulih ga. Ulih ya. Janji bisi minat deka ya. Okey tu bisi flyer sega. Alright. Thank you. Nemu aku apa ka dadu ke ila. Ya ya ya. Okey. Alright terima kasih enggau buku tu enggau masa nuan Tuan Albert. Okey terima kasih mega ke nuan.